ya ndo vha vhathetshelesi nga u tou ralo namusi ri na ya fhanoni king manzhe ndi muyeni washu ya ri ḓovha ri khou toisa phanḓa kha ye ra guma hone king manzhe ndi nga tou humbudza vhathetshelesi uri ri tshi amba nga king manzhe ri vha ri tshi khou amba nga nnyi wa gai

Eh, ndi tshi khou thetshelesa dzi nyimbo dzi khou takadza nga maanḓa u fana na heyi track ya struggle eh, na heyi track kha eh, ro i lidza vhege yo fhelaho heyi track ino pfhi kha eh. zwino eh, king manje ni nga to ṱalutshedza vhathetshelesa ponḓa uri ndi ngafhi na ngafhi hune khamusi na ḓiwana ni tshi khou rokhoda hone music waṋu Ah, zwavhuḓi vhuḓi kha tshifhinga tsha zwino ndi vha ndi khou shuma

nga hetsho tshifhinga ini ni khou pfa uri ni- ni no rwesa mani no shumesa Mm. so ni songo ni songo ṱoḓa u nyamisiwa nga muthu a soho mani ḽiṅwe ḓuvha i u tou funa uri vhuya ni lidze uyo muthu u tou funa uri a ni lidzi ni hone Mm. Hone sanga eh hone sanga etsete zwa zwivhuḓi so Yeah. ya so ah, ndi- ndi nga tou vha ṱuṱuwedza kha uri a dzhene mavhana vhashu ri shume muzika kha ni khou pfhesesa zwone ya zwikona

ya ndi ndi ngoho ya hu na haya mafhungo khamusi a- zwino eh, hu na hezwi khamusi zwine khamusi eh, nṋe ndi tshi khou vhona unga zwi a ṱuṱuwedza nyana hezwi zwa musi khamusi ro bvisa luimbo eh, ri zwigwada ha mbo ḓi tou vha na clip ine khamusi eh, vhafuni vha muzika kana eh, riṋe vhathetshelesi ra vha ri tshi vho tshimbidzisa yone khamusi u fhira

ya zwi amba zwori ndi zwavhuḓi nga maanḓa uri na vhathetshelesi afho nnḓa vha sa vhe na u to topola khamusi hune vha khou pfa uri vha khou funa hone khamusi arali vha tshi khou funa u to topola vha dia dzi klipu dza dzi fulo dza vhathu vhoṱhe kana vhaimbi vhoṱhe ngauri um zwi ita uri hu vhe na na dziphambano kha zwigwada um zwino ndi zwifhio khamusi zwine na nga to amba uri Ya hezwinoni ndi khou ṱoḓa u zwi swikelela khamusi nga murahu ha miṅwaha i ḓaho kana nga murahu ha ṅwaha musi u tshi vho fhela ngori zwa zwino ri khou amba ṋamusi ndi dzi eight December khamusi tshi vho vho dzhena wana ndi zwifhio zwine na khou ṱoḓa u zwi swikelela zwone kha sia ḽa muzika. Zwavhuḓi vhuḓi zwine nda khou tea u tea u tama u tou swikelela zwavhuḓi vhuḓi ndi. u ḓi wana ndi tshi khou shuma na vha. Zwa zwino dzi connection dzi khou ita dzi tshi ri laṱanyana hafhanoni fhedzi ha zwi hafha tshiṱitshini um fhedzi ri ḓo vhona musi um musi ro no fhedza nyambedzano uri hu khou ṱangana mini vhathetshelesi vha ḓo ri farela afho nnḓa kharali vha sa khou kona u ri fara zwavhuḓi ngauri um hune vhane vha khou ri streamer life um na vhane vha ḓo ri streamer khamusi ro no fhedza nyambedzano yazwo havha vhane khou ri streamer life khamusi nga wana uri a vha khou kona u ri fara zwavhuḓi vha khou pfa ri tshi khou khathakhatha ndi nga malugana na dzi connection kana na network i khou ita tshi hakakanyana um kha ri se phanḓa na nyambedzano na nyambedzano yashu kingman um Khamusi nda ndi nga vhudzisa fhanoni zwa zwino no no bvisa iphi ngana kana album ngana kharali dzo no vha hone. A thi thu a thi thu ḓi wana ndi khou shuma EP kana album ndi to vhesa na na dzi single ndi ḓivha na dzi single.
Ya dzo dzo no vha ngana dzi single kana dzi dzi na tshivhalo tshine khamusi a dzi koni u vhalea ndi dzo no swika u ḓalekana. Ee ya ho no shumisiwa ma ho no shumisiwa.

ndi a thetshelesa nga maanḓa nyimbo idzino na musi ndi siho hafha studio ndi a thetshelesa nga maanḓa dzi nyimbo e, ndi pfa tshi khou imbiwa milaedza ndi nnyi kha musi ane a vha a tshi khou ni ṱuṱuwedza kha uri ni imbe e, milaedza yo tora ngo u wana kha musi vhaṅwe vha vho murepa vha imba zwine kha musi a zwi a zwi na mulaedza zwavhuḓivhuḓi wana kha musi zwi na maṱamba kana ndi luholuya luambo lune kha musi a zwi imbei kha musi phanḓa ha vhathu kana a zwi ṱuṱuwedzi ṅwana kana a zwi ṱuṱuwedzi muṅwe muthu uri a kone u bvelela kha vhutshilo kana a kone u ḓibveledzisa kha zwiṅwe zwithu ndi tshini tsha no ni ita uri ni imbe nyimbo dza mulaedza nga u to rali king manzhe Eh, zwavhuḓi vhuḓi muthu ane a ḓo ṱuṱuwedza zwavhuḓi ndi ndi mukomana wanga Mm. Mm, eh, zwino nṋe nda kha zwi tshi ḓa kha kha kha kha muleza Mm. ndo thoma nda nda nda sedza kana nda nda sedza kutshilele kwa kune ku tshiliwa hanefha nnḓa kana muṅwe wa muthu kana wa mungana wanga Mm. u to mbudza iṅwe problem yawe hanefho Mm. uvha a khou zama hezwi a tshi mpha a tshi mpha problem yawe uvha a khou mpha dzi line zwavhuḓi vhuḓi na nṋe Mm. dziṅwe dzi line dza dzi line ndi a vha ndi khou ambela nṋe muṋe ḓo fhela uri ee vho khou zwi vhona Ya. tshimbila uri u to vhudza shango mara zwiṅwe dza dzi line ndi vha ndi khou ambela nṋe muṋe